Baş açıq, ukrain halq masalı, Ulviye İzetovanıñ tercimesi. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken. Biraz barda, Aylan ve Fırlan adlı eki sıçançıq ve sesli boğazçıq, horazçıq yaşay ekenler. Sıçançıqlar kün boyu aylana-fırlana, oynay ve yırlay ediler. Horazçıq ise erte-yarıq er kesni özgür sesinen uyata, soñ işlerinen oğraşmağa başlay edi. Bir kün horazçıq azbarnı sıpırgende, baqsa ne körsin, yerde boğday başağı yata. Aylan, fırlan, baqıñız men ne taptım! dey horazçıq. Sıçançıqlar aman çapıp keldiler ve dediler. Onı ormanda dögmek kerek. Ya kim dögecek? dedi horazçıq. Men yapmacam, birisi dedi. Men endi yapmacam, ekincisi hıçırdı. Aydı, men özüm dögerim, dedi horazçıq ve işine başladı. Sıçançıqlar ise topnen şirin oynamağa başladılar. Horazçıq işini bitirgen soñ, Aylan, fırlan, ne qadar buğday bastıım, baqsañız! Sıçançıqlar şu dahası çapıp keldiler ve bir sesnen çıyqıldadılar. Endi boğdaynı degirmenge alıp ketmek ve un çekmek kerek. Ya kim alıp ketecek? Horazçıq soradı. Yoq, men alıp ketmeyem! Aylan ayttı. E, men de yapamam! Fırlan qıçırdı. Aydı, men özüm boğdaynı degirmenge alıp keterim! dedi Horazçıq, çuvalnı arqasına urdı ve degirmenge ketti. Sıçançıqlar ise biri-birisiniñ üstünden sekirip, oynaylar, şeñleneler. Horazçı qaytıp keldi. Sıçançıqlarnı çağıra. Aylan, fırlan, keliñiz mında, men un ketirdim. Sıçançıqlar aman çapıp keldiler. Unnı körip quvanalar, horazçıqnı maqtaylar. Amma da horazçıq, maşşallah sana! Endi hamır basıp, köbeteler yapmaq kerek! Ya kim hamır basacaq? dep soray Horazçıq. Sıçançıqlar evelsi kibi, Yo-yo-yo, men yapamam! çıyqıldadı Aylan. E, menim de elimden kelmez! dedi Fırlan. Horazçıq tüşüncege daldı ve dedi, E, ğaliba, kene iş özüme qaldı. Horazçıq hamır bastı, odun ketirdi, sobanı tutaştırdı. Soba yahşı qızğan soñ, Köbetelerni furunğa qoydı. Stüençıqlar da boş vaqıt keçirmeyler, yırlaylar, çapqalaylar, bir-birinden saqlanalar, haytarma oynaylar. Mına köbeteler de azır. Hurazçıq olarnı furundan çıqardı, masağa yerleştirdi. Stüençıqlar da şu añ mındalar, çağırmağa da keregi yoq. Amma da aç oldım, dedi Aylan. Menim de qarnım pek aç, Fırlan dedi. Özleri ise tez-tez sofra başına quruldılar. Horazçıq olarğa baqıp, Qanı toqtañız, toqtañız, aşıqmañız. Aytıñızçı maña, kim başaqnı taptı? Sen taptıñ! bağırdılar sıçançıqlar. Ya kim başaqnı dökti? Kene soray Horazçıq. Sen dögdiñ! yavaşça sıçançıqlar ayttılar. Ya kim boğdaynı degirmenge alıp bardı? Kene de sen! yavaşçıqtan dediler Aylan ve Fırlan. Ya kim hamır bastı, odun ketirdi, sobanı tutaştırdı, köbetelerni kim pişirdi? Episini sen yaptıñ! yavaş sesnen ayttılar sıçançıqlar. Ya siz ne yaptıñız? Ne aytsınlar, işi yoqnıñ lafı da yoq. Aylan ve fırlan meseleni añlap, utanıp, sofra başından turdılar. Horazçıq da olarnı toqtatmadı da yalvarmadı. Öyle tenbel qalpazalarnı köbetenen sıylamağa kerek yoq.